okwo rĩngĩ Tamro Brigade Kandara Murang'a County twamũrehere irebeta ngomi rĩandĩkĩtwo nĩ mwarimũ witũ Dedan Kang'ethe ngomi gĩtĩ gĩkĩ kĩa wacera witũ nguona ngarĩra ndaririkana nĩ akuire ngarĩra gĩtĩ gĩkĩ ngarĩra ndaririkana ngarĩra gaka karĩmba kainagĩrwa nĩ cũcũ Rikoto gĩata mwaki wa mwanangĩinia mũtwe na hangi na nyori ehakĩte thĩrĩga wee tiga tu twaririkana mataro make twoka gwĩcibica gwa kameme mbuga mbuga ũmũthĩ tũkũmũhe ndeto kimbũro kwenda kũma kũme wa wa wa wa no kaĩ cingomi ciarahũka-ĩ gĩkũyũ nĩ mũkũmenya gwĩthahu kĩrumi na mũgiro nĩ kĩagararu mũkũrĩa na mũgatũgaĩra akani wa karĩmi ũrĩa wa bibilia arĩ ndoirĩ kĩrumi atũmire anake moragwo mũratũninithia nĩkĩ ndigwa nĩ ciana cia ngoriai na atumia ndigwa mwatũria na maithori na macira magoti-inĩ nĩ ũndũ wa mĩgũnda magai mao nĩ mwamatunya na mbĩrĩra cia ngomi mwaharagania mwacitua mĩgũnda hau mwagwa tuothe nacio ciana icio cia ndigwa ciatiga gĩthomo ona mũthomithie cianyu cituĩke injinia cikarigia na maithori mĩrimũ na ngoma iria cigaga ngemi cimagũmĩre tigai ũhahami indo ciothe itiganaga na tondũ ciunagwo rũkomo kĩmenyi amenye no taguo bũrũri witũ wa kenya wendi wa ngomi cia maumau warĩ mboco yagwa thĩ tũkenyũrana na wendo mũnene tigai ungumania ing'ũki na ndirũ ithire ngomi ndinganu ciakuaga inyitĩte ngũmba cia tĩri ici ndo mũrabora ciaumire thakame ti ũcũrũ wa waoĩ noka ici ngomi ciarahũkaĩ gĩkũyũ nĩ mũkũmenya gwĩthahu kĩrumi na mũgiro nĩ kĩagararu mũkũrĩa na mũgatũgaĩra Akani wa Karemi ũrĩa wa Bibilia aarĩ ndĩirĩ kĩrumi, aatũmire anake moragwo. Mũratũninire nĩkĩ? Mahũa. Guka na cũcũ nĩ maheo mahũa mao rĩu me muoyo. Thuti na tai mahumbwo makĩyonaga. No atiri rĩrĩa makua mũkamekĩra Facebook. Mũgĩthondekaga makurubu ma mathiko WhatsApp-inĩ. Hĩndĩ ĩyo acũcũ na guka makuĩte nĩ kĩeha na gwĩthikĩra. mwaragia kana maumire ona gũciara ti mbeca cianyu mendaga bata mĩario maitho kwa maitho mũthĩ wa mathiko ciana igarimwo thuti na matithati mandĩkĩtwo rest in peace igongona rĩgame na tũmarebeta tũrĩa mwĩtaga tiributi iwirumisiu mm, na hĩndĩ ĩyo cina mĩaka ĩĩ itarĩ ciamona

rĩu nĩ tũkũhũndũka tũcoke gwitũ kahainĩ ka ndara nĩ tũĩ nĩ tũikia hiti kara kara kara no tũtigũcũnga mũhera nĩ tũĩ ngomi nĩ ngenu nĩ ũndũ witũ nĩ twahuha thogori waigua watemwo-rĩ wehere mbere ya njora nacio ngi cieherio nyama-inĩ bũrũri ũhone bishofu mbũrũ wa maragwa dayosesi wamũkĩra mũcuba ũyũ wa ndibei na mĩgate ĩno ya igongona arĩ matega maitũ ma kĩgongona nawe aniko wa hianyũ tũkuire mondo citũ cia mbemba-inĩ ikengeto rĩrĩ inoru mũrĩe na gatonye kengei na kĩhenjũ ũmane maguta maya ma mbarĩki ngiumaniko gĩthingithia kĩgwa gĩkĩ kĩa mũirũ mũtuĩre mata gĩthũri mũtũrathime na ciarendi ciothe cia kameme cigayane gĩtete gĩkĩ kĩa iria imata nĩ wega okwa rĩngĩ Tamro Brigade Kandara Murang'a County twamũrehere irebeta ngomi rĩandĩkĩtwo nĩ mwarimũ witũ Dedan Kang'ethe ngomi gĩtĩ gĩkĩ kĩa wacera witũ ngwona ngarĩra ndaririkana nĩ akuire ngarĩra gĩtĩ gĩkĩ ngarĩra ndaririkana ngarĩra gaka karĩmbo tũinagĩrwo nĩ cũcũ riko tũgĩota mwaki wa mwana akĩinia mũtwe na hangi na nyori ehakĩte thĩrĩga wee tiga tu twaririkana mataro ma ngai twoka gwĩcibica gwa kameme mbugambũga ũmũthĩ tũkũmũhe ndeto kimbũro kwenda kũma kũme wa wawawai noka ici ngomi ciarahũkaĩ gĩkũyũ nĩ mũkũmenya gwĩthahu kĩrumi na mũgiro nĩ kĩagararu mũkũrĩa